Nilqawkom għal podcast ieħor. Llum ġejna l-erba, s-seba ta' filgħaxija. U din id-darba għandi miegħi coach. Fil-fatt ġibna amministraturi, ġibna player, players, um, pero coaches għadna qatt ma ġibna. U bdejna Winston Muscat. Winston huwa coach li spiċċa minn coach bħalissa mhux qed jaħdem coach unemployed. Sfortunatament u ma nistax nifhem kif, però affajt li jiġru fil-futbol. Meta rebaħ il-lig, minn pożizzjoni li ħadd ma ħolom li seta' jkun mal-ewwel tnejn jew mal-ewwel tlieta, ma rebaħ id-dik mal-Ħamrun. Ehm, l-isbaħ kuruna li taħ kienet għalulu bye bye. Ek kienet minn ste. Xejżet, naħseb kien moment mill-isbaħ li tirbaħ il-dik meta ftit kienet jistennew kif kontu ta' kizmin. U pero, naħseb meta għalulek daqshekk nġibu l-ħadd ieħor ma nafx kif ħassejtek u kif aġixxejt dak il-ħin. L-ewwel qed insellem. Xi kont intajjar il-mejda ma Qed insellem u grazzi tal-istedina. Le, ovvjament Jiena meta tkellimt mal-President, mas-Sur Joseph Portelli, kellna xi ħaġa ta' bejnietna, ma kellniex bil-miktub, imma tkellimna fuq xi ħaġa m'għandix għalfejn nelabora. Però, ovvjament, xtaqt li wara dak is-suċċess, xtaqt inkompli nikkowċa l-klab tal-ħamru, naħseb mhux jien biss kull inkwa kowċ fil-verità. Imma id-deċiżjoni tagħhom kienet illi ma nkomplix, ma kellix kuntratt magħhom, kien hemm qbil. Però jiena xorta. Ma kien hemm xejn illegali, ġest. Ma kienx hemm, ma jiena nemmen li kelma u l-irġulija tmur fuq dak li kun hemm miktub. Però l-amministrazzjoni. Għalek ġalu marbu tiġiġ minn għalija. Ma niftakarx, ma nafx. Però. Għalija kien rebaħ il-lik u koll. Le, Mark rebaħ il-lik u beda beda t-tini lik. U wija, imma waqfu.
Waqfu. Insomma. Jiena xorta Malija kienet esperjenza sabiħa, ħadd pjaċir. Fil-bidu kulħadd qalli x'gazz għandek, kemm int miġnun, diħla l-biċċa tax-xogħol. Però jien fil-verità ma kellix nitlef għax ikla. Dak il-verità jien mid-dar rajtu dak il-lig u għakket. Lemma jiena fil-verità ma kellix nitlef. Qed tandu l-gazzi.
Le, mel ismani fil-ħajja jekk ma tieħux Ir-riskju jekk toqgħod tibża' jew tgħid din ma nistax nasal għaliha, tista' ma tagħmel xejn. Jiena meta tkellimt ma' Sur Portelli, għaliex m'għandniex ċans nieħdu l-lig, għatlu isma' tlu jekk m'intix temmen nistgħu nerbħu l-lig, għatlu lilha xi ħaġġibni, għatlu qabli għandek għasħaq li ħażżid coach ieħor spejjeż. Għatlu jekk ħaniġi jien irridu niġġieldu għal-lig, għatlu issa nafu li hemm Missjoni diffiċli, imma mhix impossibbli kif kif inhu l-format tal-kampjonat. U ġillik. Issa li ħarsu. Ġillik u 4.8 miljuni euro. Għax minn dak il-lig waslu saw. Lejjena, good luck to them, nħu pjaċir ħafna għan nistal ħamru għas support specialment għax ħanajlek bqajt impressjonat meta mort maħħom sibt appoċ, imma meta ma bqajċ il-messaġġi, it-telefonati. Bqajt impressjonat kemm vera baqgħu jirrispettawni għandhom jirrispettawni sal-lum. Però il-fatt li l-klab tal-ħamrum baqa jikber u daħal fl-Ewropa u fil-konferenz li jkun daħal fil-gruppi, jiena nħossni onorat ukoll. Illi jien kont wassaltom sem.
Le, ma wassaltom sem.
Jiena nħoss li kont parti żgħira minn dan is-suċċess. Li ma rebħux il-lig.
Ma kienux jaslu sehem, mel int wassaltu.
Ma wassaltu. Imma l-bib int ftaħtu.
Ftaħta jien.
U nħossni kontent illi dal klab wasal semmek u jien ma tlifċ loba waħda mill-li labu fil-lobit tal-Europa. Kolla rajtum fuq television, kienem loba rajta darbtejn, għax għat nara ċertu affarijiet. Waħda ma' Rosan? Le, ma' L-irreparable penalties. Hawnhekk is-centenary. Dik ġajt rajta. U vera nieħu gost għax ħanajdlek it-tim tal-Ħamrun qed jilagħbu f'livell on paper ola mill-futbol Malti on paper.
Però Però però xi darba dawn ġew iddominati fil-pitch jew deru inferjuri. Qatt. Anzi, naħseb li setgħu ħadu ġie punti.
Għaż għalhekk qed ngħidlek qatt, qatt ma labu ma' tim li ddominhom jew kif tgħid dawn tilfu wieħed b'xejn imma faqgħuhom le. Baqgħu dejjem labu l-logħba u kif interpretaw il-logħba kienet b'mod pożittiv ukoll. Ġifieri jiena jiena ħossni kuntent ħafna u ferħan jekk da suċċess li qed jagħmlu l-Ħamrun fl-Ewropa. Ġifieri U anka l-ground immur narhom fil-lobby tal-lik u rajthom mal-belt da l-weekend li għadda.
Le, inti. Xorta, xorta nirringrazzjom. Xorta nirringrazzjom.
Inti Winston kont irbaħti championship ma' naxxar, u xek. Fil-First Division kont irbaħt promotion ma' Vittorioza. Umbat Ftit snin wara rbaħt promotion ma' konna tajna Champions ma' Naxxar, konna ġejn decider ma' Rbaħt it-trofi tal-first?
Rbaħt it-trofi tal-first ma' Ħażabbar, it-tieni sena li bdejt nikkoċja mat-timijiet tal-kbar. U mbagħad kont ikkoċjajt lil Ħal Tarxien ukoll, is-Sirens għamilt sentejn, Konna morna kellna żewġ staġuni pożittivi ħafna. U mbagħad eh, mort ma' Marsa Xlok u dħalna fl-Ewropa wkoll. Ġifieri, mbagħad it-tieni sena ma' Marsa Xlok wara ħames logħbiet ma' U inti propja minn fejn int? Jien mill-imġar.
Mill-imġar.
Propja.
U bdejt il-futbol mal-Mosta, under 14 u under 16, konna ħadna l-iktar under 16, kont skurjat jien fil-final. U f'dik il-final konna l-bna ta' għali, konna l-baħna l-slima 1-0, U jiena u d-dieħel minn ġod-dressing room għal ġod-dressing room niċċelebraw. Kien hemm Alla jaħfirlu Pawlu Paul Abela tar-Rabat, Ħarablu. Ġibidni minn idi. F'dax ta' Marzu miet kont hemm jien. Kien iżomm mal-Inter bħalek.
Mela miskin.
Ġibidni qalli isma' qalli inti mill-imġarr u għedtlu iva. Qalli tiġi mar-Rabat dak iż-żmien ir-Rabat kienu rebħu l-lig. Żgur. Fi żmien Hope Carmel, David, is-Sixpence, iċ-Ċikowe. Għedtlu għedtlu għandek it-telefon number tad-dar għedtlu ċempel lil missieri. Minn mal-mosta spiċċajt mar-rabat. Ġivja minn tliet snin mar-rabat, konna ħadna l-iktar minors, konna ġejna t-tini fil-iktar under 21 dak iż-żmien. Kienet esperjenza sabiħa, imma mbagħad minn missieri u il-futbol traskurajtu. U wara li għaddew ċertu labt, ġifieri second u third division labt, ħafna lob. Però dejjem f'moħħi kelli l-coaching u kont ngħid dak li mar nexxi li x'nagħmel bħala player, Ħa nagħmel minn kollox biex nagħmlu bħala coach. Però l-aħħar kellimtek ħafna fil-hospitality konna il-ground bejn eh, Valletta kienet. Valletta Hips.
Valletta Hips.
U domna ħafna nitkellmu u ġobni li xtilt jak, però ma nistax nifhem kif Ħadd ma tantak biex tarġa' tidħol bħala coach. Le ħankun Żgur li bħala coach il-karriera tiegħek ma spiċċax. Le jiena bħalissa qed nipprova nieħu l-pożittiv. Fil-ħajja tieħu kollox mill-pożittiv. Mhux ma nimmissjax il-coaching għax inkun qed ngħidlek qed nikdeb jew niġi ngħidlek le qed inħossni tajjeb. Le, il-futbol nimmissjaħ inħobbu, il-futbol Malti niffollow minn dukon żgħir. Però Eħe kellmuni xi clubs imma ma nixtieqx li challenge lik. Ma nixtieqx li ninżel hemmhekk għalissa. Kif inhu l-futbol hawn Malta bħalissa hawn ħafna
coaches barranin. Barranin.
Dis-sena fil-Premier kull ma nbidlu żewġ coaches biss mela meta f'seasons preċedenti anke nbidlu erba' u ħames coaches, jiġifieri jien mhux qed ninkwieta naf li llum jew. Tistenna xi coach jiġifieri jispiċċa. Le, le, le, le, le, ma onestament jew pereżempju ngħid nixtieq li da tim jitlef dil-logħba forsi neħħu l-coach żgur li le. Jien mmur ground biex nara l-logħba u jien dejjem inħalli f'idejn il-bambin għax Is-season l-ieħor u wara d-disfatta li kelli ma' Marsaxlokk għax da, fl-Ewropa marna tajjeb ħafna. Lagħbna mal-Partizan Tirana ta' tal-Albanija one one away u tlifna two one fl-aħħar goal li 99.9 percent kien offside għax konna niġu fl-extra time. U mbagħad tlifna ħames logħbiet fil-league għalija kien disfatta kbira bħala coach b'hekk waqaft jien tlabt lill-President Lohan jieqaf. Qatt ma bsart li fl-istess staġun wara dik id-disfatta ħa nispiċċa nerbaħ il-lig ma' klabb ieħor, min basarha. U jien dejjem ngħid id-destin hu l-Bambin. Allura jiena nħalli f'idejn Alla, ngħidlu agħmel bija li trid. Jiena lest għal kull xenarju. Imma jekk f'Jannar, issa, ġifieri kif jiġi għat-tieni parti. sħiħa. Fil-fatt huwa il-parti li irbaħt il-lig senilu. Jiġi klab tal-Premier. Top 6 jew bottom 6. Titħajjar? Nitħajjar bottom 6? Nitħajjar, nitħajjar iva, però rrid nara l-affarijiet xi kollu f'moħħu l-klab ukoll. Ġifieri Illum il-ġurnata jiena nħoss li mhux l-importanti mhux li nikkowċja. Fejn u kif u ma' min. Da tista' tmur tikkowċja ma' klab tgħid u ħammur nagħmel tliet xhur erba' xhur naqla xaġa tal-flus u minix lesli biex nagħmel dal-affarijiet. Jkun hemm klab B'viżjoni tajba u serja, nitħajjar, iva, mela le. Mal-Ħamrun mort, mhux x'inqas x'inbeda l-closing ground, fl-aħħar żewġ logħbiet ta' closing ground qabel inqasmu t-timijiet, jiġifieri kien hemm riskju wkoll li qas nagħmluhom mal-ewwel sitta u mort. Żgur. Qed tifhem jiġifieri Konna tlifna ma' kien qed jgħid niftakar lajta kienet u nismajta żgur. Lajta kienet għax Joseph Portelli ma jinteressax dis-sena donnu ma il-kelma ġibek in-nies fit-triq. Ma jridux il-lig dis-sena ħajtlaq kollox. Ma kien vera xejn. Jiena Joseph Portelli ħdimt miegħu xarejn u nofs. Min jgħid diskors vera x'mexxi Joseph Portelli. Joseph Portelli bnidem ambizzjuż ħafna. U dejjem. Provi. U dejjem moħħu jew den li jekk jixtieq jasal sem minn jew minn hemm jipprova jasal. U sissar nexxielu wkoll, ġifieri. Min jgħid diskors jew min qal is-sena l-oħra li l-ħamrun ma ridux Jiġu l-ewwel fl-opening round, mhu vera xejn. Le ma nemminx jien, għax baqgħu jiġġieldu sal-aħħar. Mhu vera xejn. Ġifieri kull klabb, kull klabb. Jiena xi ħaġa li dil-ġimgħa kont qed nara fuq it-television, eh weġġietni li rajt Belt Ħamrun tal-Ġubili. Loba sabiħa, loba sert marra tkun naħa, Il-belt kienu tajbin, ma serqu xejn, fl-opinjoni tiegħi jien. Naħseb li l-belt dik il-logħba tat-tikament kellhom daqsxejn eċ fuq il-ħamru. Naħseb fl-opinjoni tiegħi. Kienu weġġej mill-logħba ta' qabel u rridu jpattuha. Manka tat-tikament kienu iktar. Kienu tajbin ħafna.
Kellhom nofsi ground sod ħafna. Ehm, u l-ħamru jista' jkun ħasbu li jista' ma jista' jilħaqhom ħadd tal-għalhom għal rashom, jista' jkun ukoll. Ma naħsibx ta'
Frajta jien. Ħa ngħidlek, di tara f'timijiet kbar illi jkollok performance matul il-ġimgħa fl-Ewropa tajba u mbagħad jiġulek f'logħba tal-lig u jitilfulek ġieli, pereżempju Tin Kbir jitlef ma' tim li jkun qed jiġi ta' relegation. Aħseb wara Belt u Ħamrun. Żewġ timijiet li tnejn mill-aqwa li għandna f'Malta, jiġifieri l-Belt qegħdin it-tieni s'issa. Ekku, imma inti inti wieħed, inti wieħed li ssegwihom kollha kważi, u mhux minn fuq it-television, minn Le, hemm. mur il-ground ħafna mill-logħbiet. U Kien mimli nies, tieħu pjaċir x'int tisma' n-nies, l-għajjat tan-nies, il-banda ddejjaqni narġa' ngħidha ma l-għajjat jogħġobni immens. Il-mbagħad għandek kien hemm il-logħba tarxi ma' Saxrok, ma' Saxrok tim qawwi ħafna wkoll, x'nibqa' ngħid jiena diħsib li sa jkunu lesti għal-final ma' Saxrok hekk hemm minn dis-sena jien ma' falliri. U ħal tarxin Tim tal-qiegħ jien sissa, sissa. U jalla kien hemm mitruħ. Ivin bqajtem rajt l-ewwel ħaf u tlaqtu mbagħad.
Ħasra, ma
ara. Il-ridu naċċettaw. Il-futbol Malti huwa dak li hu biex jiġi segwit. Segwit ħafna ma Min imur il-ground, jiena nieħu minni wkoll, illum il-ġurnata, qabel meta kont żgħir, ma kellix option. Fejn ħa mmorru? Il-ground. Illum, tista' toqgħod id-dar. Waqt il-ħin tal-logħba ta' ta' Ħal Tarxien ma' Marsaxlokk minn għalija kien l-istess kien hemm Chelsea Arsenal.
Fil-fatt id-dar. Imma għaddarom it-tnejn. Eh, eh, eh, eżatt, ġifi xorta segwejta l-loba, għattifem ma muħħak, fimt kieku mannix dik il-fakulta li naraw il-lob serja, spanjol, Ingliż, forsi kulħadd imur il-ground, imma dik hija. U llum in-nies hawn iktar fejn toħroġ fejn taħli tgħaddi l-ħin f'affarijiet oħra wkoll. Fimt? Jiġifieri qabel aħna bum futbol. Imma mbagħad allura għaliex il-Belt u l-Ħamrun? Imma mhux huma l-crowd pullers ta' Malta huma l-ikbar tnejn. Kien hemm Birkirkara fi żmien. Birkirkara meta jkunu sejrin tajjeb. Daw dejjem da sejrin tajjeb. Bħal ormi meta jkunu sejrin tajjeb. Mbagħad għandek Floriana ħibs jisom ċertu konsistenza. Floriana normalment meta jkunu kontra l-belt. Le, manka meta jkunu, per eżempju, tiġildu għal-lik u hekk, per eżempju, ma minn labu l-aħħar il-Florjana fil-liki. Dizappontawni, ma tantx kien hemm nies, qegħdin l-ewwel, qegħdin l-ewwel dawn ta' qegħdin l-ewwel. Labu l-Tony Bezzina Stadium. Eh. Le. Nsejt ma' min imma
nsejt ma' xejn nies laqas.
Jina daw daw l-affarijiet idejquni, daw joqtluħ il-futbol Malti. U għalhekk għalhekk l-MPL qed tipprova tippuxja iktar. U min jgħidlek ħabba l-grounds għax ma all right vera, ma pass pass, mhix faċli imma pass pass, imma xort u mbagħad aħna għandna xi ħaġa oħra. Nemmen jien il-Maltin aħna nis negattivi wis. Anke xi ħadd tagħmel żball mill-ewwel għax hekk u għax hekk u għax dak hekk. nitkellmu, nippruvaw inċabsu l-dak li jkun, fimtu, nippruvaw nitfaw del ħażin fuq il-futbol Malti. Jien mhux qed ngħid li ma jkunx hemm, imma jekk forsi jkun hemm daqshekk, bli ngħidu nġibuh daqshekk.
Jien naħseb inti tiftakar għax ilek ħafna fil-futbol, bħalma niftakar jien snin ilu, li kull logħba, kull logħba, anka fil-miners ta' xin kont fil-Kumitat ta' Rabat, dejjem ehm, l-lum kanna l-mixtrin, anka fil-miners, anka fil-miners. Mux għetnejt li ma kienx isir, isir, ma issa m'għadhom x'issemmew daw, issa bdejna bl-imħati. Mm. Issa bl-imħati. Da l-affarijiet.
Imma llum qed jitħarsu tajjeb qabel kulħadd dak għandu ma jieħu siċċur u dak hekk. Ħanajt li tħallas kulħadd kulħadd bħalissa ma. Jien tantx għadek tisma'. Waħda mill-affarijiet li niddejja nisma' meta anka fuq programm li niddiskutu dawn l-affarijiet, jien nieħu pjaċir nisma' programm u nitkellmu fuq dak li qed jiġri ġol-pitch. Mela. Għax il-verità, il-pitch dik il-biċċa ħadra, aħna dik idu ndiskutu. Mhux orrajt vera, eh, m'għandniex supporters, il-livell huwa li hu għandna ħafna għax da diskussjoni dejjem fuq hemm fuq il-ħafna barranin, fuq il-supporters, fuq il-betting, fuq hekk, le. Ejja nitkellmu fuq dak li jiġri fuq il-pitch hemm is-sabiħ. Tal-barranin. Dik il-futbol. Semmi tal-barranin.
Il-sad il-ġimgħa qrajt li ehm, kien hemm xi laqgħa tal-MPL u sa jżidu xi tlieta jew erba' barranin oħra. Ehm, inkitbet, però dik għadha mhix deċiża, Id-deċiżjoni għadha ma ħaditx għax inċempilt. Tajjeb? Hemm diskussjoni. Hemm diskussjoni, ma tistax toħroġ li Joseph Muscat għallek sa jsirek. Le.
Qed tifhimni?
Ma dan All right, huwa ġurnalist imma ħariġa. Le, ma kulħadd interpreta kif iridu.
Jien l-affarijiet ovvjament narom għax naqra. il-ħin kollu. Però jiena jien nieħu pjaċir. Ma tagħmel differenza. Ħanajdlek pereżempju. Għax pereżempju l-Italja ħan semmilek il-Milan, sejma l-Inter. Il-Milan għax għandhom plejer wieħed fit-tim nazzjonali, x'mhemmx Taljani, fit-tim tagħhom, qegħdin l-ewwel. U qed jilagħbu tajjeb immens. Imma mbagħad tirrifletti fit-tim nazzjonali Taljan ukoll. Iva, iva.
Din rridu naċċettaw ir-realtà. Imma huma biss it-Taljani biss, l-Ingliżi m'għandhomx barranin. Imma l-Premier League Ingliż. Mara kif ara kif ħarbtu. Imma l-Ingliżi ilhom jibbildjaw mill-youth sector bil-programmi li jagħmlu u xorta ma waslux fejn xtaqu. Ma issa ma ħadu l-ebda ta' Eżatt, imma hemm ħafna players. Ser huwa. Ħerġi. Ma naqbilx minn għax nżomm l-Ingliż. Iva ma dak il-verek.
Imma jien li kont qed ngħidlek illi anke Jien naħseb wasal iż-żmien. Ma rridx nidher li qed nikkritika assolutament illi anke fuq programmi tat-televiżjoni ejja nippruvaw nitkellmu iktar fuq il-logħba milgħuba mhux fuq affarijiet oħra sekondarji. Ħantik eżempju. Naħseb tara futbol Ingliż inti bħali. X'jagħmlu wara l-logħba? jitkellmu fuq kif kif ġie l-gowl, l-iżball li għamel dak, it-tattika li uża l-coach. Jien naħseb kieku isiru programmi fejn nedukaw iktar in-nies għalfejn għamel dik is-substitution, kif ġie dak is-set piece, kif ħadmuh, naħseb ikun hemm iktar interess. Għax dawn l-affarijiet Ġbajna nisimgħuhom. Naqbel miegħek. Jien inni nismagħhom u issa jiena Dak li biedu n-nies.
il-programmi ta' television fuq il-futbol mhux qed ngħidlek nismagħhom kollha, imma nsegwi ħafna minnhom. Ġieli nkun qed nagħmel xi ħaġa u noqgħod nismagħhom xorta. Imma dejjem diskors fuq in-nursery, fuq il-barranin, fuq is-supporters, fuq hekk. Ejja niddiskutu l-pitch, il-pitch sabiħ, il-pitch il-qalba ta' kollox.
John Bonello, meta għarajn, Henry Bonello, eh, meta ġi għawnek xitta ġematilu. Smajtu l-aktar.
Ehm, għalli, minu tajjeb, jirab.
Nistan rispondik fuqa. Minu tajjeb jilab. Imma min imma irid jieħu ċ-ċans biex jurik li hu tajjeb. Naqblu? Żgur. Iż-żgħażagħ qed jieħdu ċ-ċans biex juruna li huma tajbin.
Tor tagħhom imma jew intom il-coaches ma tuhom xi ċans. Il-coaches u kif inhu liku. Tmienja barranin. Imma u xi coach int coach. Li jħobb jitlef.
Ħadd.
Għax jien din ġili jgħidu bil-coach kollox traw fl-antik kienu jgħidu mm. għadi. Jgħidu miġifieri il-coach għad taħabbat wieħed wieħed, isma' llum tittilab ħażin. Inti titfa' autogol. Ħanajdlek. Inti tagħmel penalty.
Assa din minn moħħi. Ħanajdlek, is-sena l-oħra.
Fuq sena ħanajdlek. Kien hemm sitwazzjoni li kieku l-Forjana tilfhom għal-ħibs

Hemm bżonn li nitkellmu iktar fuq il-logħba kif tintlagħab il-logħba. Ara dak it-tim lagħab four three three u dawk lagħbu four four two u dawk lagħbu bi three five two u d-diskussjonijiet ikunu fuq dawn l-affarijiet mhux fuq l-affarijiet skużi l-kelma imbarazz. Ekku, pereżempju, ħa nsemmilek opinjoni tiegħi din. Però rajtha żgur. Il-logħba li lagħbu kontra issa fil-Ħamrun kontra il-Ġibraltar, Ġibiltar, tim. Mela, jien personali, mill-loba ta' Losan, dak il-player Tjune, Tjune, Tjune, Ehm, Joġobni għandu ċertu si kif jiftaħ il-ċansijiet, joħloq il-ċansijiet, kapaċi one on one, pero għandu manija li ixxibka fil-bahar jara. Ma nafx, għandu xaħġa li jien id-dejjaqni fiħax ifalli. Ifalli. Ifalli. Għamila darba, dartejn, għalkemm bil-gowti u waslu fej waslu wkoll. Askorja. Jridu wkoll għax kien skorja bir-ras. Issa, l-aħħar logħba jien kont qed naraħ issa mal mal-ħal mhm. dat-tim. U waħdi d-dar, waħdi,

Qed il-weakest link kien hu dejjem. Mhux qed ngħid li t-tort tiegħu ta' ma donx jifmuni ħażin jekk qed jagħmel apposta. John ħanajlek.
Imma xi nbidlu?
Ħanajlek. Skuri dak li il-coach baqa' jemmen fih għax ħalli hemm hemm hemm imma xi nqalgħu fil-fatt dak li bidel miegħu skorja mill-ewwel.
Ħanajlek. L-ewwel nett it-tara vera tilefet chances, mhux ħa mhux ħa nidħol fil-mertu għax da meta player jitlef chance, tittara x'għamel u fiex wasal biex tilef da ċ-chance. Le, Joħloq ċansijiet ukoll. U kif joħloqhom?
Kapaċi. Joħloqhom bil-kapaċità tiegħu jagħmel il-ġirja t-tajba, jaf jattakka l-ispazju tajjeb, mhix qed ngħid li jagħmel hekk għax m- m- ma tħallx fid-dettall. Jagħmel ta'. Imma ma- Għax ninnu Nara- taħli. Narahom jien. Għax imma- ma tassa tiegħu. Imma eh, tarahom anke jien nar- rajthom imma Id-dettall huwa importanti fil-logħba tal-futbol. Issa, jekk tilef daw ċansis, imbagħad kif qed naħna skurja u rebbaħ it-tim. Il-logħba ta' wara għalaw u skurjaw tlieta l-ħamru. Ma jfissirx li hu ma kienx qed jagħti rendiment biżejjed. U forsi. Nasa kien hemm bżonn
imma forsi wkoll illi dal-player, il-coach fil-parti difensiva kien kontent bih għax qed jippressa tajjeb. Issa forsi vera ma kienx qed jagħti rendiment biżejjed bil-ballun, imma fil-parti difensiva, forsi kien qed jgħinu u dak li kien qed jitlob minnu l-coach kien eh, Jefferson tal-Belt. Mhm. Big man. Dak l-istess ifalli ħafna ċansijiet, jirbaħ ballun xi saħħa li għandu l-istil ta' Lukaku minn dalijiet u nizzel u da. Però jfalli ħafna ċansijiet ukoll. Pero dak imbagħad x'intara fid-difiża dejjem hemm wara, eh? Ħana jaqla. Dak ukoll personali ngħid iva, kemm mhux nidħol fil-mertu ta' Jefferson. U li qed insemmu eżempju bħalhom hemm oħrajn. Il-coach tal-belt għax il-coach mm.
tal-belt huwa coach bravo tejn li nemmen li qed jagħmel biċċa xogħol kbira mal-belt. Però forsi Jefferson ukoll il-logħba tiegħu hija ta' striker waħdu. Il-Belt jilagħbu bi tnejn u hu juri biċċa kbira. Imma da tittara mbagħad il-coach irid minnu forsi il-coach vera jitlef iċ-ċans imma kuntent bih mbagħad bil-pressjoni li għamel għax jista' jkun ukoll. Għax hemm irid isir l-istudju tal-logħba illi juri huwa top scorer tal-lig naqblu. Iva.
Mela, bil-preżenza ta' Jefferson, juri qed igawdi. Jien għaddejt minna ma marsax lok Meta kelli. Qed ibati żammit, eh? Imma mhux jilab.
Eh, ma rek, qed ibati żammit. Imma żammit mhux ħajti kil karatteristiċi ta' Delfersin. Le.
Fem, differenti. Intelligenti iktar minnu, jaf ħafna. U jaf jattakka l-ispazju iktar minnu. Imma mbagħad xi niġi saħħa ma saħħa, Jefferson. Jien meta kont ma marsa xlok, meta ġibt il-Juri u l-Fernandinho ma marsa xlok, rrit big boy biex l-attenzjoni taqa' fuqu ħalli dawn mhux ma jimmarkawhomlokx ta' xi jimmarkawhom, imma jkollhom iktar freedom of play. Qed tifhem? Jekk ikollok issa jista' jkun li Jefferson qed jissagrifika ruħu għal Juri. Issa, kif qegħdin jilagħbu, They are doing well, għadin it-tieni, ġifiri, well done. ħadd ma jista. Aħna qegħdin nitkellmu qegħdin qed inkellmek għax bħala coach.
Ħabib bħala coach kif eh, kif għax-xort tal-mentalità tiegħek kif tara l-logħba hija differenti minn tiegħi. Għax niftakar ħija kent eh, konna nkunu d-dar u l-bużu konna nillatikaw ġieli hawn nargumentaw mhux nillatikaw. U kien jgħidli mintom il-ġurnalista jien mal-oħrajn. Qatt ma labtu futbol u tridu tattakkawna u tiju tattakkaw il-coaches u qatt ma labtu futbol. Etlu però nafu narawh. Jien kont ngħidu, tajjeb, imma ma kienx hemm minn ħadd Le, le. jagħti gasa. Kienet iddejqu. Ħanajdlek. ċertu hemm- kritika hemm- kienet iddejqu. Hemm differenza bejn tara l-logħba u taqra l-logħba. Fimt? Ġifieri jien ġieli mort il-ground, ħa nilagħbu kontra pereżempju r-Rabat. It-tim l-ieħor għas inkun naf sistema lab. Għax tant kont nifokat fuq it-tim tar-Rabat pereżempju, li ma nkunx naf. Ġilqas ir-riżultat mhux ma nkunx naf, ma ma effettwanix. Tant kun nifokat, inti tittaqra jien darba ilu ta' dan, meta bdejt nikkoċa fin-nursery tal-ħibs. Kien ġi scout, kien ma ma kien ma Bermit dal-scout. U bdejna nitkellmu, għatlu kif taħdmu. Għallina immur nara logħba, għalli tuni plejer, għalli disajn minuta għajnejja ma naqlaħħomx minn fuq. Għalli qasin kun naf kif qed jilagħbu t-timijiet, x'sistema qed jilagħbu r-riżultat. Għalli dak il-plejer biss. Għalli disajn minuta hemm, għalli bil-karta u bil-bajra u nniżżel. Għaddi zejn minuta. Għalla għazin kun naf.
Wistin, il-problema mux tan-nesis, saqdu jitkellem fuq il-problema tan-nesis, taż-żgħażagħ Maltin li ma jibqgħux tilejn fil-livell li jibdew bih. Għax dik il-livell tekniku jkun tajjeb immens. Imma ma jibqgħux. Xinu jiġi għafi għaddaw għal Mux ma jibqawx
il-players barranin fil-livelli iżidu u tagħna kif innu mamu kif aħna magħmulin aħna kif qed nagħmlu qed nibblokjawhom. Ħantik eżempju. Mela. Dismajtek tgħidha ground. Le, le, ħantik eżempju ieħor. Aħna l-coaches ikonna periodization jgħidula. Ikollok periodization minn logħba għal logħba, ikollok periodization ta' xahar, ikollok periodization fuq sena sħiħa wkoll. Mela, meta il-players li jkunu qalbu mis-17 suġġew biex jilabu fil-youths, fil-minors, il-clubs, kont namilha jien bħala coach, naqbad 5-6 players, unħodhom miegħi. biex ikolli biex nagħmel is-session biex ikolli 22 player. U biċċiet minnhom na- ikunu jitilgħu mal-iskwadra tal-kbar ukoll. Mela x'jiġri? Dawn midweek it-tlieta jew l-erba' ikollhom il-lob
mal-miners. Mela, Ma meħjux. it-tnejn u t-tlieta jekk ikunu jittrenjaw mal-kbar, il-biċċa l-kbira ikun hemm load. speċjalment it-tlieta, fuq il-plejers, mela dawn hekk ħa jittrenjaw mal-kbar jaf ikollhom load. L-erbgħa jmorru jilagħbu, suppost match day minus one, il-load tkun baxxa. L-erbgħa lagħbu, il-ħamis recovery, suppost huma wara l-logħba jinżlu mal-kbar. il-ġimgħa dawn mal-kbar meta suppost huma mill-Erbgħa Match Day Plus Two suppost tibda żżidilhom l-intensità. Hekk it-tim tal-kbar jkun ħa jilgħab is-Sibt, dawn il-ġimgħa mhu ħa jagħmlu xejn. Għandha t-tort ta' minnu?
Tiegħek il-coach tagħżel dak il-ħamsa? Tal-coaches kif għax hekk kien is-sistema, qed tifhimni? Hekk kien is-sistema. Fil-qabel kienu jilagħbu Monday. il-miners biex kemm jista' jkun jibqgħu għaddej mill-perjodu. Imma neħħewha wkoll, mhux ħan nidħol fil-mertu. Imma mbagħad jixbgħu il-players allura? Mhux jixbgħu ma. U mbagħad jerġa' mgepp oħra. Dawn il-players, daw żgħażagħ. Meta ħejlabu? Meta jieħdu ċ-ċans? Iddaħħalha ħames minuti tkoqgħod erba' tlieta b'xejn. Dak ċans. Mhuwiex hu. Dawn iridu jilagħbu. Issa, kif inhu l-kampjonat, kif qegħdin, diffiċli għalihom, sfortunatament. Mela x'jiġri? Jew jixbgħu, jew ma jiġux training, jgħidu iva mmur darbtejn fil-ġimgħa nittrenja u ninżel nilgħab mal-minors. Dal-livell tagħhom bum, ma jinżel hemm isfel. Awtomatikament. Barra lil dik tal-minors, tal-youths, ikollok erba' timijiet tajbin, l-oħrajn ikun hemm gap bejnietom. Fimt? Allura m'hemmx. Ikun hemm gap f'tar kbar. M'hemmx eh, fil-Premier hemm gap kbira. Issa le.
M'hemmx kompetittività.
Kemm li hemm bl-MPL le. Il-biċċa però kienet la qabel Winston. Mhux kemm ilha bl-MPL.
Hawnhekk ħan ikkoraġik naqgħa żgħira. Kemm ilha li fetħu għal iktar barranin. Mhux bl-MPL mis-sena ilu law. Għax inti meta ara. Għal taqbel ikun hemm miżjed barranin? personali. Egost, ħanajlek.
Da kulħadd tiħares mill-perspettiva tiegħu. Jekk jiena coach, aħjar koll il-barranin. Għax jien nista' nikkompeti. Jekk, ara, jekk tagħmel ix-xelta tal-barranin tajba, vera importanti li kollok players Maltin tajbin, imma jekk tagħmel ix-xelta tajba tal-barranin, int ħadd tiġi viċin it-timijiet l-oħra. Qed tifhem? Issa, jekk kif ġara Konna b'ħamsa, ġejna b'seba', bi tmienja, qed tifhem? Issa ġejjin b'xi tnax. Ħdax qed jgħidu. Ħdax jew tnax. Qed tifhem?
Issa. Mela x'ħaj kollok? Kollok ħdax il-barrani jilgħab u ħdax il-Malti fuq il-bank. Però fimni,
minħabba l-istorja tal-ħamrun, Tiġifierek, ħanejdu hekk. Minħabba l-istorja tal-ħamrun fl Tal-ħamrun li qegħdin fil-conference league. Minħabba li dawk jistgħu jirreġistraw 14 minn għalija. Insomma, 14 barani tista' 14 barani. Kollok 11 fil-lineup.
Eh, però kif jinqalaw, jiġu neħu tnejn. Le.
Mesa xrabuhom? Le, le, stenna. Inti se tirreġistra sa fejna fin 14. 14.
ikollok players reġistrati. Jien naħseb il-ħamra għandhom iktar minn 14. Iwa jkollhom iżjed, imma kif jinqalgħu mill-Ewropa, mill-gruppi, idu jneħħuhom. Essent bħala coach. E tajjeb, il-misan neħijin. Fer? Għalek għedin jippu. Tawni għalek, allura jkun kullħat, għalek dak jibqaw Imma stenna, stenna. Imma vera għalik inti li qed tikkompeti mal-Ħamrun biex terbaħ il-lig u l-Ħamrun għandhom sbatax il-barrani u jien għandi erbatax? Irridu nitilqu flimkien. Għalhekk. Erbatax b'erbatax. Mela allura biex tkun fejn għandhom il-Ħamrun għandhom jibqgħu bli għandhom. Il-Ħamrun għandhom il-problema li għandhom bżonn squad depth għax għandhom il-lob tal-Ewropa, jilagħbu fil-weekend li għandhom għandhom. U jien, u jien għandi dritt u koll għandi kolli dritt li jien ikolli l-istess. Jien naħseb, hemm bżonn lok. Biex inkunu ferm, ma xiġri. Ma ninsewx li din hija l-ewwel esperjenza li kellna tim Malti li qed jilgħab fil-fażi ta' gruppi ta' Conference League. Però ma għandix għandek.
Le, le, le, mux tifhem. Le, le, ġifiri, jista' jkun hemm iżjed. L-ewwel sena qed ngħidlek li din hija l-ewwel sena, l-ewwel esperjenza għal Malta. Mela da żgur li hemm nies kompetenti li huma fl-MPL u forsi anke fl-MFA ukoll li qed jaraw x'jistgħu jagħmlu biex dis-sitwazzjoni ma terġax tirrepeti ruħha s-season li ġej. X'naħseb jien. Qed tifhem? Għalek, għalek għed jistudjawa, u bdew minn issa jistudjawa. Għal-ħamrun, mux fer li ma jkollomx squad depth iktar barranin. Pero għall-oħrajn. Ma l-oħrajn li għed nġidu ħana tilqu għallik fl-imkien. Important li tilqu fl-imkien. Għajdu għunu fer.
Jek int għandek 14 il-barran, jek għandek 14 il-barran. Eh, Sadattant u koll issa ħarġet li rridu jħarsu l-players. 60 euro. 60 euro. 60 euro professionals. Jina dina. Min taħseb li ħajħallasom dawk? Il-klabs.
Imma għalek, ġifiri inti klabs, tok it-tijom toħdilom, 60 euro l-MFA kull rispet. Ek minn s-sejjer zbal. Jina għandi ċirkulari. Illum kellu jisir xie meeting
Illum minn għalija. Aha, jekk minn is-ser żball. Aha.
Però ċirkolari ħarġet. U fil-fatt ħammu naqra bla kantunieri hawn. U għandna l-lala nabela li tkellem dwarha fuq programm Tenvie Monsignor, il-kampjonat, u għandi silta minnha u tistgħu tisimgħuh bħalissa. Il-Malta Premier League kitbet lill-Assoċjazzjoni, lill-MFA, għax pretendejna li nkunu kkonsultati, jekk xejn, jiġifieri kif ħarġet iċ-ċirkolari kienet aħbar għalina wkoll li ħa tidħol din it-tip ta' ta' licence fee, fil-prinċipju ma naqblu żgur, ġifieri li player għandu jħallas biex jilgħab ma naqblux, aktar u aktar għax fl-aħħar mill-aħħar il-clubs se jkunu qed iġorru eventwalment dik l-ispiża, ma naqblux ukoll li ħarġet ċirkulari ġimagħtejn ilu biex tibda minn issa. Jiġifieri nippretendu jekk xejn niddiskutu biex tibda mis-sena d-dieħla. Intom lanqas biss kontu kkonsultati. Le, l-Malta Premier League ma ma kinitx ma kinitx konsultata, ktibna lill-MFA, qed nistennew risposta min-naħa ta' ta' l-assoċjazzjoni, imma fil-prinċipju żgur li ma naqblux ma' din it-tip ta' ta' licence fee, u hemm naqra dubju wkoll fuq l-allokazzjoni, jiġifieri jekk 33 fil-mija ħa jmorru għall-fond, il-bqija tal-flus se jiġri bihom. U dan issa qiegħda full time professional iħallas 60 60 euro, 16 cents per day, għax imbagħad l-MFH jabitha bis-16 cents per day. Part time 30 u amateur 15.

Naqbel. Għax qed jgħidu li dawk il-plejers li jispiċċalhom il-klabb jew inkella ifalli l-klabb, daw jieħdu up to three months salary. Subject to available funds and the one-time reimbursement of up to 5,000 euro for medical expenses. Insomma, u diversi oħrajn hawnhekk f'din il- L-idea hija tajba. L-idea tajba, l-idea tista' tiġi diskussa, imma u Malta għandna manija, anke fil-poliitka, li jekk toħroġ white paper u ma naqbilx magħha kulħadd kontriha, sew fil-poliitka u sew fil-da. Kieku jiddiskutu isma' dil-biċċa mhix tajba, dil-biċċa ejba tagħmel sens, toħroġ għall-aħjar. U flok il-vi kontra l-va, bħal dak il-programm li għaw il-PBS fi kontra rfa, eh, jistaw jitranġaw l-affarijiet. Fil-rittu kol najt li għanna u kol filmat li għawnek kont kellimt kiet ideja ta' Joseph Muscat li d-dejqu il-sistema ta' dro. U ehm, għax l-Amerika fil-fatt ilhom minn nofs disejnijat il-lobiet li jispiċċa m'hemmx lobiet li jispiċċa. Mhux l-Amerika, ħanajdlek. L-isports tal-futbol huwa l-unika sports fid-dinja li hemm id-drog. Fl-ebda sport. L-Istati Uniti neħħewa fil-disajnijiet minħabba l-fatt li hemm min jiġi draw tajjeb u dibat li Chris Camilleri filmat Fi Scamilli kien jilgħab mal-Belġ l-Għawdxi, u għadu jilgħab. Kellu ħuh x'jismu bħalissa?
John. John Camilleri. John Camilleri. Li eh, dawn meta jiġu dro eh, jingħata penalti b'mod differenti fuq stil tal-hockey. Il-plejer li jagħti l-penalti mhux f'nofsi ground jitlaq bil-ballun, il-gowler joħroġ mill-lasta, joħroġ biex joħodulu, jiġu one on one miskodja.
Min jirbaħ il-penalty shootout, jekk hi shootout, jieħu żewġ punti. U l-ieħor jieħu punt.
U l-ieħor jieħu punt, għax ma jkunx tilef, u r-rebbieħ jieħu tliet punti, ħalli naqsu id-drojiet. Sadattant, Mario Axa kitbidna wkoll, Mario Axa kien jaħdem fis-segretarjat tal-MFA Fejn ma jqabilx li l-MFA titlob flus lill-players biex jilagħbu, biex jirreġistraw, biex jieħdu l-liċenzja, meta, skont Mario Għaxaq, dawn qasbiss jorganizzawlhom il-Premier League huma u sadattant iħdu l-flus mingħandhom. U għandna wkoll filmat sabiħ ħafna. fejn għandna National Stadium passatur tal-ilma, araw l-ilma nieżel. L-ilma nieżel waqt logħba fix-xita. Daw tinsiex ftit ta' snin ilu kienu kitbu l-għaqda kittieba sports, il-ġurnalisti, fejn l-MFA kienet qaltilhom li se jitranġa kollox fi sa 2024. Llum 2025 u qed ngħidlek jekk trid tieħu shower u tiffranka l-flus tal-ilma tmur hemmhekk u tieħu shower First class. Eh da, da ħelu. Qalli hi Bużu għandi 23 sena minn Għawdex u wakkanit ħafna għal Malħibs. Iva minn Għawdex u Malħibs. Ovvjament meta kont involut inti bħala ġurnalist ma niftakrekx pero qed togħġobni ħafna u kollha segwejthom s'issa il-podcast u xtaqt ngħidlek proset meta sa ġġibilna l-Ħaġġ jew xi ħadd tal-Ħibs. Ħa ngħidlek, il-Ħaġġ għedtlu darba, darbtej, tlieta U għalissa deċida li ma jridx imur fuq l-ebda programm. Silenzju stampa. Għandu kull dritt.
Silenzju stampa. Ehm, oħra, kitib li ieħor bużu prosi tal-podcast qed tagħmel mistoqsija sempliċi, mhux permessibbli li jidħlu li jiddaħlu fles fil-ground, li dik hija illegali. Però Din restrizzjoni għal League Malti biss għax fil-logħba mir-raba' għajnejh kontra l-Polonja nxtegħlu flares ħafna mis-7,000 supporter Pollakki. Jew tfittxijiet isiru fuq il-Maltin biss? Grazzi u forsi nistenna risposta. Jiena għetta, issa l-pulizija jġi. Jew bravi, bizzet kif għandhom id-daħlu għom il-Pollak, jom dorrin id-daħlu għom. Eh, Jafu x'għandhom jgħamlu. Jafu fi għandhom jgħaddu, l-pulizija tagħna ma kienux bizzet bravi li da. Eh, dak kien il- il-Black eh, Antonieri. Spera li joġobkom, nkunu ftit sarkastiċi u koll, imma veritajiet. Winston, nixtieq narawk bħala coach u darbuħa tiġi hawn nikkritikak dwar tim li tkun qed tikkowċja. Fidejku, inti. Imma
x'taħseb li nexxilek dis-sena? Le, onestament ma naħsibx ta' vera ma naħsibx. Ħanajdlek bħalissa. Jien kien hemm xi ġurnalist qalu li dak viċin, jiet viċin. Mm, ħanajdlek. Meta coach ikun rebaħlik u jkun bla klabb, jekk ikun hemm vacancy ġo l-ewwel li ma jsemmu jibdew ir-rumours, dak il-coach għal jgħidu. Jiena ksirt ir-rekord li rbaħt league f'xahrejn u nofs, ħadd m'għamilha, u coach champion u u bla klabb, naħseb rekord ieħor. Le, le, le.
Imma rekord, vera rekord. Imma tajjeb jitiju ħafna, għadek za' kem għadek? 56. Kem?
56. Għadek zaħi. Tidher iżgħar, eh, xorta. Grazzi.
Imma għadek żgħir, tidher fit ukoll physically fit u għandek ħafna idejat, għandek ħafna idejat tajbin, għandek titkellem miegħek fit-triq, mhux hawn biss, tajjeb, mm. għandek sibna ftit. Inti pożittiv ħafna? Importanti tkun pożittiv fil-ħajja, jekk toqgħod tħares, ara minn kull ħaġa li jiġri lek fil-ħajja, tkun pożittiv. Jiena weġġajt, kien hemm sitwazzjonijiet fejn weġġajt, mhux di biss, kien hemm oħrajn, imma ħadt il-pożittiv. Di tal-Ħamrun jiena ħadtha pożittiv. Mhux qed ħdimt għaliha, imma kont laki wkoll li spiċċajt hemm ħadtilli għax. Per eżempju, titħajjar tkun eh, f'xi tim nazzjonali?
Jien kont l-under 19s. Jien kont darbtejn l-MFA, kont l-ewwel kont ma' Stephen Grima konna fl-under 14s, kien hemm isa tip ta' skola, konna nieħdu ħsieb mit-ten sa 12 u minn 12 sa 14s. U mbagħad niftakar kont ma' Ħaż-Żebbuġ fil-Fairs, spiċċajt u kien kellimni Robert Gatt u mort hemmhekk u għamilt Qisu kważi sena u nofs. Imbagħad ġie manġa u ridt l-istaff kollu Taljan bħal speċi u ma komplejtx il-kont. Wasal iż-żmien li jsir tim nazzjonali qisu professional għalih, Under 21 eżempju, li jilagħbu fiċ-Challenge League jew fil-Premier League. Hija tajba.
semmejnija.
Hija tajba ħafna imma tittara il-min ħadd ieħor il-players li huma fin-national team tal-under 21s. Il-klabs mhux ħejt il-qom kif ġibu laħaq. Issa, biex taqbad grupp tal-under 21s li mhumiex tan-national team. Li mhumiex tan-national mm. team li ma jużawx huwa wertit jew le. Dik il-mistoqsija tiegħi. Qed fimtni jew le? Fimt? Ejn abdu l-under 21 li hemm illum ġo mal-national team. Għandek kien xi klona, Sven Sherry, ehm, Letterby, ehm, minn hemm iżjed bħalissa. Imma jekk tilabhom fil- Eh, imma dawn il-klabs biċċiet minnhom ikollhom bżonnhom. Imma kemm jużawhom? Għandek Benjamin Healy. Tħallas għam l-MFA. Qed jilab ma' l-Balzan fiċ-Challenge League, minn hemm iżjed palissa. Jake ta' Ħazzabbar, Carl Sargent il-Gowler. Dawn il-players qed jilagħbu, mhux qed jilagħbu ħafna, imma jilagħbu. Il-klabs għandhom bżonnu. Ma kieku jilagħbu. Imma kieku kieku jtuhom l-estir daw klabs jitilquhom mill daw plejers. Mhux għal kollox er jgħidu jaħduhom. Iva, iva. U jitfawhom f'tim biex jilgħab fiċ-Challenge League jew fil-Premier League jilagħbu hemm għall-aħjar tal-under għall-aħjar tan-national team. Din hija Xi ħaġa li tiġi diskussa imma tittara l-klaps u l-assoċjazzjoni u mhux lesti li jsibu kompromess. Tifhem? Eh, eh, anka. Sibna kompromessi fl-istil, fl-MPL, sibna ġvidan. U nemmen li hemm nies bravi biżejjed kemm minnaħa tal-amministrazzjoni kif ukoll fil-klaps illi Għalkemm da kulħadd da kulħadd iħares il-biċċa tiegħu, il-klabbs il-biċċa tagħhom, però xorta nemmen li jemmnu għax da fl-aħħar mill-aħħar il-presidenti tal-klabbs. Jekk jolla l-livell li għalihom aħjar u għalkemm iħobbu l-klabb tagħhom huma dilettanti tal-futbol Malti wkoll. Jieħdu pjaċir li t-tim nazzjonali iġib riżultati pożittivi, pa' minn joħob pjaċir, jien joħob pjaċir kulħadd, għax aħna aħna Maltin. Qed tifhem? Imma xorta ħajk, nemmen li jkun hemm diskussjoni, jkun hemm studju sewwa. X'hemm bżonn isir, naħseb illi tista' tinstab soluzzjoni, nemmen. Nibdew naħdmu fuqha, nies bħalek hemm bżonn, Winston. Jiena waħda mill-affarijiet li nara li f'diskussjonijiet bħal dawn mhux qed ngħid għalija, imma hemm bżonn li jkun hemm diskussjonijiet ukoll ma' nies tekniċi. Pereżempju, naf li Alan. B'idejat differenti, b'idejat ġodda. Alan, pereżempju,
ftit żmien ilu saqsieni fuq il-leak jekk hux tajjeb jibda per eżempju fi Frar sa u għadtlu dan huwa mudell li kien għamlu Dusan Fitzel. Fil-fatt jiena ma' Dusan Fitzel għad baqali kuntatt għadni nitkellem miegħu spiss, mhux kuljum imma nitkellem ħafna għax iż-żmien li kont l-MFA kien in-National Team Coach. U fil-fatt iċċekkja kien Qalli ma fadalli xejn, qalli x'ikun nibgħatilkom kollox. Qalli tridu tfittxu il-klabb il-pajjiżi l-oħra kif ħadmuha ukoll. Nirringrazzjak, Winston. Nispera qbadna ftit ta' suġġetti għall-futur u pożittivi. Grazzi vera ħadt gost nitkellem miegħek u niltaqgħu bħallum ġimgħa għax diġà qed jagħmlulna s-sinjal għax avolja mhux fuq television xorta bil-ħin. Bil-ħin. Grazzi tal-istedina. Thank you very much tal-li segwejtuna.